Үтүө киэһээннээн Саха сирэ биһи дьэ Чэппиэрдээҕи түһүлгэбитин саҕалыыбыт. бүгүн таһаҕас дьоҥҥо бэйэбин билиһиннэриим Туйаара Жиркова диэммин. Уус Алдан улууһуттан Бэйдиҥэ биһилэгиттэн хаҥарабын. Элбэх оҕолоох ийэбин, уруккута педагогпун уонна бу Академия успех мести диэн аан дойду таһымыгар үлэлиир портал амбассадора буолбутум алта сыл буолар баһайы бу күһүн онон буоллаҕына оттон кэпсиирбит балачча элбэх бу маннык көрсүһүүлэр чуолаан улууска олорор ыраах олорор дьоммуту эһэргэбитигэр ананар уонна куоракка холобура хос субуота аайы ыытыллар презентацияҕа кыайан кэлбэт бу биһиги академиябытын саҥа саҥа истэн саҥа интэриэһиргээн эрэр дьоннорго ананар үһү уонна чэтибиэр аайы маннык киэһэ аҕыс чааска мустабыт ону өйдөөн кэбиһин уонна дьоҥҥутун бу группаҕа ыҥырын ыҥыран огурпаҕа олордуннар манна биһиттэн бэйэбит дьоммутугар хахалыы-махалыы боростуйдук бу именно академиябыт үлэтин хамнаһын туһунан билиһиннэрэбит сөп дьэ бүгүн мин ханыахпар оттон наһаа сытыы проблема таарыллыаҕа наһаа атыытык турар проблема биһиэрэ республикабытыгар буолбатах устайынан аан дойдуга да диэххэ Аа куһаҕан аа Флора билигин аа бу ыарыы наһаа элбээтэ эбэтэр информация аһаҕас буолан дуу эбэтэр бу кырдьык чахчы аа аспыт-үөлбүт мөлтөх буолан дуу аа аныгы дьон хамсаммаппыт, имсэммэппит аа уонна Бу хамсык да кэнниттэн диэххэ да, тоҕо эрэ бу маннык наһаа хойуутук иһиллэр буолла уонна олох эдэрим сирдэр эдэримсийэн иһэр, оннооҕор наһаа кыра оҕолорбут ыалдьаллар. Аа ол аа темаҕыттан аа биһиги аа үчүгэй баҕайыттан бүгүн аа информацияны биэриэхпит аа уонна оттон саха сэрэнэр, саха Аһаҕастык киэҥник туохтаабат, бэйэҕит билэҕит. Бу маннык проблема тон туохтиахха сөбүй? Мм улаханнык хаҥарыллыбат диэххэ да, улаханнык хаҥарыллыбат. Эрээри биһи дьоммутугар-сэргэбитигэр көмөлөһөр баҕаттан бу маннык эмиэ баар диэн бүгүн информация тиэрдиэхпит уонна оттон наһаа махталбын тиэрдэбин бүгүҥҥү ыалдьыппытыгар Ларисаҕа биһиги Ларисалыын инстаграм нөҥүө билсибиппит уонна Тосянан олоххо киһи олоҕор үөйбэтэх-ахтыбатах көрсүһүүлэр буолаллар эбит, үөйбэтэх-ахтыбатах арааһынай балаһыанньа буолар эбит уонна киһи ону кыайан сатаан быһаарбат, араас дьикти түгэннэрэ. буолар эбит. Оттон аа быһаарыллыыта дьиҥитэ баар. Аһа аа бу оттон үөһээлэрбит үлэлииллэр, айыыларбыт, таҥараларбыт үлэлииллэр дии саныыбын. Куйаар үлэлиир дии саныыбын. Дьылҕахаан үлэлиир дии саныыбын. Аһа Уонна оттон бүгүҥҥү ыалдьыкка бириэмэ кылгаһынан наһаа уһуннук хайаабаккабын. Бүгүҥҥү ыалдьыкка микрофоммун уонна камерабын туттарабын. Аһаа, Тааттаттан, ытыктыыртан Лариса Халгаева холбонуоҕа. Евдокия, микрофоҥҥун араары эрэ Мин арахсыаҕым, барыта холбонор. Чэ, ити киэһээлэрис. Ити киэһэни. Ким эрэ микрофона Евдокия. Евдокия. Микрофоҥҥун баһаалыста араарыахха дии. Дьэ, иһиллэр дии. Иһиллэр. Иһиллэр да. Иһиллэр көстөр. Аха. Чэ, мин арахсыым. Үтүө киэһэнэн Тааттаттан Лариса Халгаева диэммин. Таатта улууһун Ытык Күөлүгэр олоробут. Биэс оҕолоохпут, икки кыра сиэннээхпит. Оннуттан бу э Туйаарыны кытта хайдах билсиспиппин уонна туох биричиинэттэн биричиинэлээх буоллаҕа дии, онуттан кэпсиэҕим һэ. Ону онтон аа ой, хаттаан эрэ аны курьер кэллэ билигин. Алло. Здравствуйте. Лариса звуккун араар эрэ. Аха. Ааһа, это Лариса кэпсэтиэр диэри хайыхайын булгуччанан в Академия успех вместе диэн аа, баҕалаах дьоҥҥо барытыгар көмөлөһөр э, үрдээх үчүгэй система. Биһиги манна дьоммуту эһэргэбитигэр маны кэпсии сатыыбыт. Биһиги бу академиялыын бииргэ буоллаххытына, м, доруобуйаҕыт тупсан киирэн барыаҕа, доруобуйа тубустаҕына оттон олох барыта тупсан киирэн барар буоллаҕа дии. Уонна оттон ылсан аа, үлэлэһэр э, буоллаххытына, манна эмиэ да үрдээх үчүгэй эбии дохуоттаах Төлбүрдээх, хамнастаах үлэлээх, онуттан билигин киһи барыта кирдииттээх, киһи барыта билигин ипотекаҕа, иэскэ, күүскэ ыйанан олорор. Онон буоллаҕына бу биһиги академиябыт наһаа абыраллаах дойду сөп. Ону маннык бу ыалдьыттары ыалдьыттар, кэпсээннэр бу академия кинилэр олохторугар хайдах курдук дьайбытын, үтүөнэн туох кинилэргэ буолбутун ону үллэстэбит. Дьэрэ, Лариса, ити курьер продукция аҕалла быһылаах. Курьер үөрүүлээх солод диэн курьер продукция аҕаллааха куоракка. Аха. Онно бу дальше кэпсиит. Аха. Туйааратын кытта билсэрбин мин ото ити биэхэ академия билин этэллэрин курдук соцсети работают диэн Туоҕунан онуттан социальнай сеть Инстаграм нөҥүө билсиэппит. Ол иннинэ буоллаҕына бу аан дойдуну арбаластыы аймаабыт ыарыыга хаптараммыт, оттон дьиэ кэргэнинэн бары улахан баайытык ыалдьыбыппыт уонна оттон эти аҕабыт, мин кэргэним хаамай улаханнык хайаабыт онно иккис улахан иммунитет ыһыллыытын ыарыыта буолан киниэхэ наһаа улаханнык охсуллубута үһү. Оннуттан эрдэтээҥҥи бастакы ыарытыттан наһаа гормональнай эмтэринэн эмтэммит буолан саахарынай диабеттаах эҥин этэ онно оннук дьоннорго оттон ити хамсык ыарыыта олох күүскэ охс биэрэр ыарытыннарар диэн эрдэттэн биллэр буолан оттон кыдьыкта улахан наһаа улаханнык өйдүбүтэ оннуттан бастакы улахан антибиотигын олох ылыммакка иккис улахан антибиотигын хайаабыта инньэ гынан бастакы курс кэнниттэн дьоннор оһор эбит буоллахтарына кини бастакы курсугар олох хайаабакка он бес бырыһыан поражениялаах киһи үҥгүө хонтон тахха бырыһыан поражениялаах буолан бастакы антибиотик кэнниттэн өссө улаханнык эйдьиһита. Онну оттон инньэ гынан онтон оннук ааспыта, эмтэнэн таххабы курдук буолбута, оттон бэт үч өйдө хаҥа дьыллаабыппыт, оттон ыарыыныгы өйбү курдук ханаммыппыт. Онтон арай биирдэ бу туоҕар тоҕо эрэ бу испэр туора улпулахан туоҕара таххан кэллэ диэн хайаабыты Тутан көрбүтүм наһаа нургулҕан туора то куһаҕан диэн сразу сэрэйбитим. Балыыһаҕа барарым ордук диэммин ыыппытым. Онуттан куоракка ыыппыттара, анализтаан иҥиннээн бараннар, оттон биллэрим курдук отто бу тыаттан киирбит киһини э, балыһа медцентрга тиийбитигэр били кабинеттан кабинеттан наһаа өр сосуһа сылдьарга э, бириэмэ бөҕө барбыта. Ол бириэмэ бара киһибит күнтэн күн мөлтөөн иһэр курдук этэ. Ол сылдьаммын оттон Туйаара оҕо эрдэҕинээҕи баҕа санаатын толорон Сочига сылдьарын Инстаграмҥа көрөн көрдүм арай. Онуттан ити Туйаара кэпсиирин курдук Бастаан олох куһаҕан ыарыы быһыылаах дии санаабытым, онтон онтукам суох буолбут, эн онтукам оннук буолбатах этэ эҥин диэн кэпсээбитин истэммин, ханнык эрэ оннук быһыылаах диэммин эрдэттэн сүрэхпинэн эрэйбиппин быһыылаах, оннуттан Туйаараны хайыы сылдьаммын олох, эккирэтэ сылдьаммын олох истибитим. көрөр этим ол бириэмэбит разницата олох улахан буоллаҕа дии сочига сылдьар киһигиэнэ онуттан ону ол диэбэккэбин түүннэри күнүстэри киирэн истэн били кини эфирга прямой эфиргэ таҕыста даҕаны киирэр этим онуттан туйаара арай эдэр бу айсен халкаева диэн ким эбитэ буолла диир Оҕом оскуола киириэн иннинээҕи оҥорбут аккаунна инньэ гынан Айсен Халкаева диэнинэн сылдьар эбит онуттан истэ-истэ олоробун, эппиэттээбэппин, иҥнээбэппин, онтон наһаа өр бириэмэ тутан ааһар гынна дии санааммын ыйыттым бу Туйаараттан. Туох тугуй диэммин, бу тугу хайыгыный, тугу кэпсиигиний диэн, онно мин маны хантан булабыный диэммин Онно урукку компания, ото урукку үлэлиһидьибит компаниябыт этэ инньэ гынан былаан э продукция кэлэрэ-барара наһаа уһун-киэҥ буолар этэ. Ону м Гульнора Богдашевнаҕа баар куоракка бу кини нүөмэригэр эрий диэн баран м арай номер биэрбитигэр ол Гульнора Богдашевна диэни көрөн бараммын ханнык эрэ омук чүөчэтэ быһыылаах диэн мин олох

Инстаграммы көрөммүн бу Туяра хэштегтарынан киирэммин Айрита Мустафаеваны булбутум. Оттонно уже бириэмэ бөҕөтө ааспыта олох дьиҥнээх диагнозпытын апрель ыйга бүттэ туруорбуттара холобура ити тухтан ыла Хаҥа дьыл кэнниттэн апрель ыйга биирдэ дьиҥнээх диагноз турбута, онуоха диэри оттон хата таҥара баар эбит диэбиккин дылы, быйыл үөһээлэр көрөллөр диэн Туяра өһүп кетэр, Ону эрдэтинэ хата ол диагноз биллиэн да иннинэ били ыламмыт продукциялар бу клеточнай аһылыктарынан аһаан киирэн баран доруобуйата ол диагноһа биллиэн да иннинэ тупсан киирэн барбыт курдук этэ. Март ыйга Ленские столбы иҥин баран сүрэхпитин хайытан игиндээн дьон ду Онуттан ол иһигэр араһанай туохтар буолбута апрель ыйга дьиҥнээх диагноһа турбута оттон хаан ыарыыта буолбут диэн буолбута. Инньэ гынан химияланан киирэн барбыта. Оннуттан бу бэйэтэ үһүрэҕин баҕатынан бу медцентрдар гематологияҕа кэлээтин кытта сөптөөх диагноһа туруораннар, онно бу клеточнай аһылыкпыт хаамай улаханнык клеточнай аһылыкпыт көмөтүнэн наһаа үчүгэйдик иһэн хайа ой бу көмөлөһөн барбыта. Онтон ол хэштегтарынан булам диагноһа биллибитин кэннэ хэштегтарынан олох ыксааммын бу маннык көрдөөбүтүм Айылита Мустафаеваҕа таххыбытым. Ол бириэмэҕэ хата кырдьык эмиэ биһи дьолбутугар Айылита Мустафаева Туохха Германияҕа онкологический центрга үлэлии сылдьар этэ. Ону тахха таххаммын ыйыппыппар бу мин улахан киһибин он маннык диэн буолбакка ыйытааппын кытта диагноһын анализтарын ыытааппын кытта сразу эппиэт биэрбитэ. Олох сразу көрөөт даҕаны эппиэт биэрбитэ уонна Аа, махталбыт онно муҥура суох, оттон э, туох туох паар продукцияны барытын диагнозкыт наһаа улахан, онон туох паар продукцияны барытын ылаҕыт диэ буолбут. Онуттан атылаһан бастакы туохха партнер ийэм буолбатахпыт, онуттан барытын Гуляттан атласпыппыт. Онно оччолорго даҕаны цена партнерская, онно клиентская диэн баар буолар буоллаҕа дии, онуттан туох баарын барытын атылаһан киирэн барбыппытыгар сыаната ыараан киирэн барбыта ону бэйэм баҕа өттүтүнэн мин манна хайдаан эмит гынаммын бу чэпчэки бу аһы чэпчэкитик ылыахпын сөп дуо диэммин ыйытаммын гуля миигин партнер оҥостубута мхм оннуттан киниэхэ киниэхэ партнер буоламмын атылаһан э, хакаастан хакаастаннарбар аны гулябар атаахтаан киирэн барбытым Ини гынан бу айылиитабыт ис туоҕунан, сүбэтинэн туох баар линия ону ол иһин ити этэбин улаханнык ыалдьа сылдьар дьонноох дьоннор бириэмэни куоттарбакка хаччыныы аахпакка ити Туйаара этэрин курдук сына и ценность академия үөрэтэрин курдук сына и ценность диэн баар уонна киһи хаһаамай наадалаах бириэмэ дии саныыбын бириэмэни куоттарбакка ылан олох бу маны сиэн дьоҥҥутугар иһэрдэн сиэтэн киирэн барыахпат этэ диэммин сүбэлиибин. Улахан ырыага имбир оттон ити этэллэрин курдук уһуннук эмтэниэххэ наада, элбэҕи сиэххэ наада. Ити билигин Людмила Скобелева баар дии быраас сүбэлиир дии ити. Элбэҕи иһиэн, бастаан ударными дозами сиэн, онтон тухтан кыччатыаххытын сөп диэн. Ону билигин даҕаны биһи оттон бу бу продукциябытын барытын туоҕун всю линейку сиибит, оҕолуун, уруулуун бары сиибит, кэргэмминээн, оҕолорбунаан, сиэннэрим кытары сииллэр. Онуттан бу продукциялар биһиэнэ абыраатылар диэммин этэбин олох. Оннуттан Алта химияны ааспыта. Алта химияны ааспыта бу продукцияны оттон быраастарга махталбыт муҥура суох уонна оттон кинилэр гос быры- быһыытынан үлэлии олороллор диэммит эмиэ би- хайыыбыт буоллаҕа дии ону э, ыйыппыппар быраастартан ыйыппыппар бастаан ыйыппыппар көҥүллэммэт диэбиттэрэ. Бу маннык ыарыыга тугу даҕаны Холбоон хайыырга көҥүллэммэт диэбиттэр, онуттан уол Аэлита Германияҕа үлэлии сылдьар, онкологическай центргэ үлэлии сылдьар киһи сүбэтин ылынаммыт. Бэйэтэ уонна баҕа санаатынан олох бу бэйэтигэр көмөлөһөр баҕа санааттан барытын ылбыппытын барытын сиэн, аккаастаммакка маннык үчүгэй ас диэн өйдөөн бэйэтэ Сразу эмиэ киирбитин билэн игин сиэн хайаабыта оннуттан төгүрүк суол курдук эмтэммиппит уонна оттон декабрь ыйга уол эмтэнэн баран алтыс химиятын кэнниттэн э, декабрь ыйга Москваҕа барбыта онно оттон пять кыты диэҥҥэ ыыппыттара онно ыыппыттарыгар оттон бэйэтэ кэпсииринэн үс улахан э, били комисс консилиум буолар буоллаҕа дии, онно үс улахан быраас олох олорон эрэннэр институтка ыытан баран ол пять кытыыга түһэрбиттэрин кэннэ биир чаас диэн наһаа уһун этэ киһи результат истэ истээри кэтэһэр дьоҥҥо ону биир чааһа быһа кэтэспиппит кэннэ ол отон ыҥыран ылан киллэрэн бараннар полная ремиссия диэн эҕэрдэлэ туран эрэ эҕэрдэлээбиттэрэ диэн кэпсиир ытыс таһынан туран эрэ эҕэрдэлээбиттэрэ диэн оннуттан племянницатын кытта сылдьыбыта, оннуттан иккиэн үөрэн көтөн аҕай төлөпүөнүнэн кэпсэтэн бу онно полная ремиссия диэн тугун өйдөөбөтөҕүм даҕаны диэхтиир. Онуттан ол племянницата улаата убай үчүгэй буолбуккун диэтилэр диэн бырааһа миэннэ диэн улаата үчүгэй буолбуккун диэтин диэн диэн быһааран биэрэннэр оттон үөрэн көтөн дальше баҕа санаатын толорон Санкт-Петербурга баран кэлбитэ. Онтон кэлбиппит кэннэ Иркутскайга баал буолар диэн буолбута. Онно Иркутскайга баар баал буолар диэнигэр фразу барабын диэн буолбута. Инньэ гынаммыт биһи Иркутскайга Андрей Артуровичтыын, Аэлиталыын, бу Николай Туршевтыын барыларын көрсөн Аэлитаҕа махтанан, Андрей Артуровичка махтанан кэлбиппит. Онуттан Андрей Артурович бэйэтэ туран эрэ маннык отон наһаа улаханнык оннук билэ туох дьон барыта махтанара буолуо дии саныыбыт буоллаҕа дии онуттан маннык сыанаҕа таххан туран махтанар киһи олох аҕыйах диэн бэйэтэ эппитэ Андрей Артурович уонна мин төһөлөөх элбэх киһиэхэ көмөлөспүтүм буолуой диэбитэ оҕолору кытары быыһаабытым, оннуттан маннык махталлаах дьон дьоннору оттон бэйэтэ махтаммыта, махтал махталгытыгар махтал махталым диэн хайаамтынын бэйэбит оттон Айылитаны көрсөн, Андрей Артуровиһы көрсөн махтал тылларын этэн туох баар туохпутун барытын толорбут курдук сананан кэлбиппит. Оннуттан онно сылдьаммыт бастакы продукциябытын кедровитин уонна рагипротектор билигин ити ты девяносто восемь буолан турбут продукцияны ылан сиэн бараммыт улахан ыраастаныыны ааспыта эмиэ Иркутскайга сылдьан мин буолутун Иркутскайга Манна олох өлөрө аҕалбыппын быалаах дуу диэн куттаныахпар диэри улахан араастаныыны ааспыта. Оннутум оннунан аяҕынан бүтүннүү ириҥэлээх хаан барар диэри ыраастаммытым. Оннук оннук эмиэ буолуон сөп эбит диэн мин этэбин ити обострение курдук ааһыан сөп. Онуттан куттаммакка ол обострение диэн барытыгар баар буолуон сөп диэн хорор дьонуттан олох оннугу билиммэккэлэр эрэ аһарыналлар эбит, ыарыыны тоһорохтор оннук обострениелаан аһарыналлар эбит. Оннук, онон оттон бу э Байкалы көрөн, Андрей Артурович бытын Аэлитоватын көрөн, кинилэргэ махталбытын этэн кэлбиппит, оннуттан билигин эти туйаара этэрин курдук барытын кистээн сабан, ыддьыахпытын били Андрей Артурович ийэтэ баар Маргарита Вельс, Маргарита Васильевна диэн наһаа үчүгэй дьүөдьэ олох кырдьык даҕаны олох үчүгэйкээн киһини иитэн таһааран бу аан дойду киһитин дьонугар барытыгар көмө буола сылдьар киһини иитэн таһааран дьиннээх хаамай улахан букубаттан ийэ диэн баар онуттан кини эппитэ ити Христина этэрдии Христина Ивановна этэрдии оннук уоран аһыы олорор курдук ханаммытым диэн ол оннук курдук киһиэхэ тиийим тиэтик ити бу көрсүһүүлэргэ тиийдэххэ бу телевизорынан төлөпүөнүнэн көрөр компьютерынан көрөр курдук буолбатах тыыннаах көрсүһүүгэ тиийиҥҥит бу үтүө дьону көрсүһүн барыларын кытта онну Барыттан доруобуйа туһугар кэлбит дьоннор буолуохтаахпыт иһин биир. Онуттан онно бу үлүгэрдээх үчүгэй аһы, сии-сиигит кэпсээбэт эһиэхэ ким эрэ кэпсээбэтэҕэ эбитэ буоллар билиэҥ хайдах курдук олоххо тиийэн олорор буолуккут этэй диэбитигэр кырдьык киһи оннук саныыр. Арай мин бу Туйаараны көрбөтөх буолуум, арай бу Гульнораны кытта билсибэтэх. Гульнораҕа оччолорго алталыы, иккилии, үстүү ый айаннаан кэлэр продукциялар суох эбиттэрэ буоллар, а, хайдах олоххо тиийэн олоруохпут эбитэ буолла диэн билигин аныах курдук куттанабын. Онон Туйаараҕа, Гульнораҕа махталбыт муҥура суох. Бу маннык үтүө а дьону кытта билиһиннэрэн, үтүө дойдуну кытта билиһиннэрэн олоххо дьиктиэ диэн баарын биллэрбиккитигэр оннуттан бу саҥа продукцияларга быычыкаайык дьоннорбутугар кидрибитиҥҥа тиис таххан эрэригэр кытары туһанныбыт күн бүгүҥҥээҥҥэ диэри наһаа үчүгэй отзыв кэлэн турар бу анимнием сүттэ диэн В ыс гепатит былырыын положительнай этэ быйыл отрицательнай буолла диэн оннук хаҥаттан хаҥа результаттар отзывтар кэлэ тураллар наһаа үчүгэй дойдуга наһаа үчүгэй продукцияҕа кэлбиккитинэн барыгытын эҕэрдэлиибин оннуттан Киһини көрөннөр, киһини киһи бэ- бэйэлэрэ көрөннөр бу дьоннор ыйыталаһаннар эйиэхэҕэ атаххаллар уонна ол оннугар бу компания, корпорация эйиэхэҕэ хамнас төлүүр, ону да дьиэ иһигэр олоробун, биэс оҕолоохпун, олох тэрилтэ диэҥҥэ үлэлээбэтэх киһибин, ону оҕо көрөн олорбутум, онно Аҕыйах хонук биир мэтэристээх үлэлээбит буолуохпун сөп тон үлэлээбитим. Оннуттан билигин илиигэ-хамнас ылан бу төлөпүөнүнэн үлэлээҥҥин үлэлээн диэн олох туох диэн эбит уол дьоҥҥо көмөлөһөн дьон махталын ылан хамнаска таххарын аҕа үчүгэй суох эн бэйэҥ дьоҥҥо үтүөнү баҕараҕын эн дьон Дьон эйиэхэҕэ махталларын этэллэр уонна өссө компания эйиэхэ хамнас төлүүр. Э, дьол буолбатах дуо диэн. Дьол, мин ханыахпар дьол. Оннук. Барыгытын оттон бу академияҕа ыҥырабын, академияны истин, академияны Бу ыалдьа ыһытар киһиэхэҕэ били аттыгар сылдьар киһи эмиэ өй-санаата ыраас буолуон наада дии саныыбын. Киниэхэ көмө буолат, кинини өйөөн, убаан. Ну, бу продукциялары кытта билсибэтэҕим эбитэ буоллар мин эмиэ ити паапабыт улахан баайдык ыалдьа сыртаҕын олох кэмҥэ өссө бары киһи барыта ыалдьар буоллаҕа дии, оннуттан Ол кэмҥэ киһи санаата алдьаммакка утуйа үчүгэйдик утуйан тура тураҕын, бу киһиэхэ өйгүнэн-санааҕынан көмө буоларын аһаҕа үчүгэй суох. Оннуттан улаханнык ыалдьа сылдьар дьонноох дьоҥҥо эмиэ бэйэҕитин харыстаныҥ диэммин этэбин. Эти астан ылаҥҥыт бэйэҕит эмиэ аһаан эти качественный сон диэн хаамай билэбин ночь день ночь иһэ иһэҥҥит бэйэҕитигэр бэйэҕит көмө буоллун диэн мин эмиэ баҕарабын мин бэйэм эмиэ тэҥҥэ ыламмын исиһэн киирэн барбытым оннуттан түүн кып-кылга киһи оттон кып-кылгас бириэмэҕэ утуйан ылар буоллаҕа дии оннук ыалдьа сылдьар киһилээх киһи иҥин иһин биир санааҕын хайыгын онно наһаа үчүгэйдик утуйан сынньана сынньанаҕын бу киһиэхэ көмө тирэх буоларын аҕа үчүгэй суол барыгытын эҕэрдэлиибин бу академияҕа кэлбиккитинэн уонна академияны тутуһун диэн санаабын этибин Андрей Артуровиһы истиин бу спикердарбыт наһаа үчүгэйдик үөрэтэллэр хас киһи биирдии бэйэтин истэр спикерын бэйэтэ булан ылар дии саныыбын мин аан бастаан Андрей Артуровиһы олох ылымматаҕым Туох ньууччата кэлэн өссө манна хаһатыахтааҕай диэн анаабытым онуттан Знаешь, өйдүк эмиэ гуглям эн э, Надежданы, оҕолоох киһи Надежданы уонна бэт холкутук кэпсиир Николайы иһиттастаан диэбитэ. Онуттан онно кини хүбэтин ылламмын Надежда Дурчининаны уонна Николайы истэммин истэн бараммын оттон билигин бары истэбит дьиэ кэргэнинэн папабыт Хайа дьон э, бэйэм эрэ истэр буолаппына, хайа бу дьоммут тоҕо хаҥарбат буоллулар диэн көрдөөн ылан истиэр диэри истэбит. Оттон бары Эх, барыгытын академияҕа онорабын. Үтүө Мгм. дойдуга. Аһа, үчүгэй дии. Э, Аһа, аты мин боппуруоста иитимэрэ, Раиса. аха, аха, Аһа, дьоннор химбиир холобура хаҕаа иин дьоннор билин хаһаан тириһиргээн истибит буолуохтаахтар диэн дабын уонна чуолкай туох диагнозтаах этэй диэн иһин биир боппуруостаахтара буолуо Отонно хаан ыраага диэн этеһэ ону буллаана аан бастакы туоҕугар өссө кини наһаа өр анализ туттарбатаҕын иһин буллаҕына это анализы эҥин наһаа өр биллибэтэҕин иһин бэйэм курукка таһаамай хаачественный хаан анализын ханна оҥороллоруй диэммин ыйыталаһан билбитим спид центрга оҥороллор диэбиттэрэ Ону спид-центрга анализ туттаран баран, онно бласты диэни наһаа элбэх киһиэхэ бласты диэн вообще суох буолуохтаах эбит. Ону ол бласты диэни хаанын аналиһа олох куһаҕан диэннэр. Олох восклицательный знак туруоран бараннар гем- медцентрга гематологияҕа ыыппыт киһилэрэ аналиһын ылан уктан кэбиһэн баран кэлэн миэхэ манна ыйы быһа хаһан ыҥыралларын ону кэтэһэн олорбут эбит. Ону дьиҥинэ буллаҕын ол спид-центрдар анализтарын тутан баран тиийбит эбитэ буоллар, гематология тиийбит эбитэ буоллар, ый иннинэ балыһаҕа киириэхтээх эбит Онуттан баҕар таҥара көрөр, онуттан бу клеточнай аһылыкпытын аһааммыт, ыйы быһа аһааммыт, баҕар, доруобуйатын көннөрүнэн баран өссө киирэн түргэнник оспото буолуо дии саныыбынынан. Хаан рага диэн этэ, костный мозг уларыттараҕыт донорда көрдөөн диэн буолбута. Оттон химияларын ылынан, иҥиннээн ити эмтэнэн, түргэн баайтык оһон быраастар бээтэрэ соһуйуохтарыгар диэри Билигин оттон гематологияҕа тиийбит Таатта киһитигэр эмиэ маннык бу Устин Халкаеву билбэккин дуо, бу киһини киһини кытта билсэҥҥин маннык тугунан аһаабытын ыйыталаһан хайыан этэ буоллаҕа дии диэбитэ, онно хомойуох иһин палаатаҕа ыппыт бииргэ ыппыт дьонноруттан этэ сатаабытын, кэпсии сатаабытын ирдэнэн биирдэ киһи ылымматаҕа, оннуттан бүгүн сиригэр биирдэ киһи суох палаататыттан. Оннук өйгүтүн өйүн өйдөрүнэн-санааларынан хатаан ылымматтар уонна быраастар оттон ити эппитим курдук гос нөҥүө эмтиир буоланнар бу маннык арааһынай аһылыктар аһыыллары олох былаһаҕа аттахтанна бопсоллор. Оннуттан киһи бэйэтэ бэйэтигэр решение ылыныахтаах дии саныыбын, киһи бэйэтин бэйэтэ истиниэхтээх, кэтэниэхтээх дии саныыбын. үчүгэйи талан ылыахтаах диэн. Оннуттан быраастартан олох аккаастанар эмиэ хатаммыт. Манна академия үөрэтэллэрин курдук врачей никто не отменял диэн олуннар көмө тирэх курдук бу эмкитин кытта тэҥҥэ бу биһи аһалтарыттан аһар. Оннуттан паапабыт этэрин курдук Мин курдук хастайаанньаҕа тиийбэккэҕэ этэрэ, тиийэ иликкитинэ, билигин, доруобай эрдэххитинэ, сиэн диэн эмиэ ааспыкка аһаҕас суох били Николай Турышевы кытта көрсөрбүтүгэр эмиэ иннэ диэбитэ. Мин курдукка тиийбэккэҕэ этэрэ, мин курдук хастайаанньаҕа тиийбэккэҕэ этэрэ, эрдэттэн доруобай эрдэххитинэ бу алыптарынан аһаан диэн сүбэлээбитэ ити Аа, үчүгэйди. Бу ким Лариса бэйэтин муударайа дьаһаныбын эми. Аа, холобура бэйэтэ толкуйдаан баран дии. Аа, ол Айрита Мустафаеваны кытта кэпсэтэн баран, э, кини бу учуонай кандидат наук үтүөччү сүбэтин ылынабын дуу, Дьокуускай быраастарын киэн ылынабын дуу диэн ыараҥнатан көрөн баран, Айлити сөбүлээбитин хайыла били быыһанар олох били туох оттон мастан тардыһыы диэн буолар былаадьы дии Онно бириэмэ кылгас, онно киһиэхэ толкуйдуур уһуну киэҥи ыараҥнатар диэн суох, онно олох били хас мүнүүтэ, хас сөкүүндэ барыта ааҕыллан турар бириэмэтигэр олох түргэнник, ол иһин бириэмэни куоттарбакка диэн этэбин ити. Хаамай главное бириэмэни куоттарбакка. Наһаа өр кэтээбэккэ, манаабакка, мин ыарыбар туох көмөлөһүөҕэй, мин ыарыбар туох көмөлөһүөҕэй диэн диэн Аты билиҥҥи санаабынан наһаа туохтук ылыммыт эбиппин дии саныыбын билеттан быыһанар хорсуннук аһа хорсуннук быһаарыммыт эбиппин дии саныыбын онуттан хайдах маннык суох буолан хаалыаҕай диэн билигин даҕаны туохха онуттан быраастара бэйэлэрэ кэнники ол пандемия бириэмэтигэр иҥин буолан оттон палаатаҕа хаайа сатаабыттарын киһилэрэ хааллан ыппакка атаххам баран хаалар игин ити оо сыдьан өссө хаатыскаҕа түһэн ыытар ити ону мин быраастарыгар иин эрийэ-эрийэбин өссө тоҕо бу киһини көрбөккүтүй харайбаккытый аны ыырга сыстыаҕа диэн бухайаап олох олоруон баҕарар киһи диэннэр эппиэттээбиттэр отто олох олоруон баҕарар хаамай киһи отон оннук буллаҕа дии санаата түспэккэ олох олоруон баҕарар киһиэхэ туох барыта кыҥ бу аһылык көмөлөрүнэн уонна та барыта хата эрэ лып-лап табыллан испит курдук дии онно барыта орун оннугар түһэн испит курдук хатанан испит курдук уонна ити барыта наһаа дьикти киһи хатан Быһаарбат дьиктитэ: мин холобура оҕо сылдьан баҕа санаабыт баҕа санаам туолар, онтон ол туолбутуттан дьэ барыта ити остуоруйаҕа баар м кулубуок баар батталлах сабыны батыһан сап сабы батыһан бурдук баран иһэр батта туох путник да ол курдук хайдах эрэ барыта олох утум-ситим сап саҕаттан салҕанан Итинник үтүө түмүккэ кэлбиппит наһаа долгутуулаах, сырыы аайы долгуйабыт. Туох маннык буолар эбит дуу диэн киһи соһуйар уонна олох олох диэн остуоруйа эбит диэн киһи олох хайыыр. Соһуйар даҕаны, дьиктиргиир даҕаны. олоххо дьикти баар дьикти диэн баар эбит диэн этэбин дии ону иннэ дьэ олоххо дьикти диэн баар эбит кыттык маннык арай бу туйаарыны көрсүбэтэх көрсүбэтэх көрбөтөх инстаграмҥа көрбөтөх арай гулябар ити продукция барыта суох буолан хаалбыт суоҕа эбитэ буоллар да хайдах да баҕарбытым иһин мин сатаан киниэхэҕэ бу үчүгэйин биллэрбин даҕаны хантан да сатаан булан ылан иһэрдэр кыаҕым суоҕа эбитэ буоллар Ол иһин ити Андрей Артурович э, «Делайте склады» диэн өлүөн ону убаастыы истэбин олох бу кырдьык киһиэхэ биир күн биир нэдиэлэ биир чаас даҕаны наада буоллаҕына онно или под рукой туох барыта баара тугу биир да киһи олоҕун быыһаатахха диэн э, барыта онно Коля иһин ыскылаат оҥостун, бу ыскылаатка диэн мин иһиэхэҕэ үс кабинет астарабын дии диэти тренинг аайы эттэҕинэ кыдьыктыы ол ыскылаат баар буолан мин маннык олоххо кэлэн олоробун диэммин олох махталбыт өссө улаатар махталбыт өссө улаатар Дьэ, Лариса, махтаныахха. Устиҥа, привет! Самый главный мой человек диэнэ. Аны аны аны билигин эт- этэр этэллэр дьиттэн наһаа улаханнык хаҥараҕын, наһаа улаханнык кэпсиин итинни таһаараҕыт иһин диэн оннуттан бэйэтэ этэринэн була этэр. Оттон мин билигин дьон ки- хассын ким ту- кимиэхэ туох кэлэрин ким билэрий дии. ким да билбэт, ахсын кимиэхэ туохха дэнэ. Ты хибилигин, хубу хибилигин. Дьон тэҥинэн олоробун, дьон тэҥинэн үлэлии-хамныы сылдьабын, дьон тэҥинэн бу тыына сылдьабын, күнү көрө сылдьабын диэн бу мантан ордук ордук туох нааданый диэн бэйэтэ мэйдиир. Онуттан дьоҥҥо көмөлөһөр баҕаттан дьоҥҥо сүүс ордугунан эргийэр диэн ди. Оттон үтүөнү оҥорбутун сүүс ордугунан эргийэр диэн оттон биир эмит киһи истэн баҕар туһаннаҕына бу бэйэтин олоҕун хаачыстыбатын, доруобуйатын көннөрүннэҕинэ ол буллаҕа дии саамай дьолт. Бия академиябыт миссият оннук үтүөнү тарҕатыы диэн Үтүөнү тарҕатын бу маннык информацияны дьоҥҥо тиэрдин. Бэйэҕит уоруйах дьон курдук бэйэҕит эрэ сыттыкыт сыттыккыт анныгар баттаан һытымаҥ диэн. Эһиэхэ бу маннык түбэлтэ, бу маннык быһыы-майгы мээнэҕэ буолбатах диэн. Эһиги ол аата бу дойдуга маны этэ кэлбиккит диэн да буолуон сөп дии. Холобура толкуйдаатахха наһаа дириҥ суолталаах миссия. Онно то бу миссияны наһаа үчүгэйдик, достойно сүгэһэр дьаллар Ларисалаах бэйэлэрэ уонна оттон үтүө аҕыс баай дьоннор көрөргүт курдук холку Устин эмиэ итинник уонна дьоҥҥо наһаа үтүөнү баҕара сылдьар дьоннор ол иһин таҥара көрөр киэн таҥара кинилэри таптыыр буолан диэн ханыыбын мин эмиэ бэйэлэрэ санаалара ыраас, хайдах эрэ гынан дьоҥҥо көмөлөспүт эрэ киһи диэн толкуйдаах дьоннор. Онон эһиэхэ олох дьолу баҕарабын, оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр, дьоҥҥутугар, эргэҕитигэр киэҥ аймахтар. Аны аймахтарбытыгар эмиэ результат бөҕөтө, дьоммут эмиэ көрөннөр-истэннэр кэлэллэр бэйэм балтыбар боскулит диэн ити эмиэ ыарыы кэнниттэн бу хамсык кэнниттэн боскулит диэн буолбута онтуката эмиэ сүттэ билигин бааһынан аһаан боскулит диэн оһ атаҕа атаҕа боскулит буолбута ийэбэр быары быарын аналиһа куһаҕан быара улахан диагнозтаах онтуту билигин анализтар эмиэ түтүтү этэҥҥэлэр онуну оттон убайдарбытыгар, бу балтыларбытыгар, дьоммутугар сэргэбитигэр барытыгар результат. Оннук партнердарга элбэх сыл оҕо кэтэһэн баран сатаан оҕоломмокко ИК-га баран баран табыллыбата дьоннор кытары оҕолонон олороллор Оннук дьэ итинник араһынай үчүгэй күнтэн күн аайы күнтэн күн аайы үчүгэй туохтар э, результаттар кэлэн иһэллэр кэлэн иһэллэр. Ньиэрбэтинэн боростуой результат бар дии. Ньиэрбэтинэн боростуой оҕоҕо эмиэ үчүгэй результат бар дии. Оннук битабриэҥҥэ эмиэ оннук туохтаахпыт Оннук, оннуктун бэйэбэр эмиэ уон сылы быһа дабылыанньа иминэн сылдьыбытым, барыта очуок буолан бараммын сытар этим, билигин баччаларга олох сытар буолуом этэ. Э, дабылыанньам таххан муннубутунан хаан баран баран оскуорайа балыһата суох тохтообот буолар этэ. Тю-тю-тю билигин барыта этэҥҥэ. Э, марафоҥҥа сылдьаммыт күн аайы иһэрээккэ, күн аайы хаамыы ону хаһан да манныкка тиийиэ уохтаах киһи диэбин күлэбин бэйэбин ону тупа академия баар буолан туйаара гуля бэйэни манна билиэннэрэннээтэ морфон диэн арай хайааннар онтон барыгытын ыҥырабын маннык кэлэҥҥит бачча үчүгэйгэ дьолгутугар булбут сиргитигэр ол академияны тутуһун, туйаарыны тутуһун, лидер хаха иһэригэр хаамай улахан лидербыты туйаара диэмин ол маннык үчүгэй киһи лидер буолбута диэн олох таҥара бэлэҕэ бэйэтэ диэмин атын киһи эбитэ буолар баар олохто атыннык ылынан ылыныахпыт тоһоҕо эбитэ буолуо ону маннык киһи лидер буолбутугар олох махтанабыт Наһаа үчүгэй истэргэ. Дьэ. Дьэ. Саҥа дьоннор истэр буоллаххытына, саҥа дьоннор истэр буоллаххытына, оттон хайдах эрэ хамыйаргыы истиэххит баҕар. Киһи бастаан оннук курдук истэр. туох остуоруйатын кэпсииллэрий дии хайалаах. Мин эмиэ бастаан оннук ылыммытым. Наһаа даҕаны инник диэбэтэллэр иһингэр, ону баар оннук. Аһа, олохпун маннык диэн эмиэ баар. Ырдык баар, кэрэ баар, үтүө баар. Ону бу биһи академияҕа кэлэммит оттон а, билэ сылдьабыт, билэ көрө сылдьабыт а, уонна биһи наставникпыт Андрей Артурович а, ити үөрэҕэ, такайыыта а, кини холобура биһиэхэ Буор босхо бэлэх быһыытынан бу маннык академия портал арыны арыйан үлэлэппитэ номнуо уон тохсус сылыгар барда. Бу арыйан олоробун. Уон тохсус сылыгар барда уонна оттон аан дойдуга киһи бөҕөтүгэр көмөлөһө сылдьар. Холобура, кини курдук таһымнаах дьоннор биһигини холобура буор-босхо үөрэппэттэр. Оннук баран киһи кинилэргэ чугаһыан даҕаны куттанар буолта дии. Били Андрей Артурович Чуппуллаҕына оннук буолбатах. Олох били хороҕ-хороҕор диэбиккэ диэри уруйбутун хаһа-хаһа да үөрэтэрһэп. Биһиги доруобай буоларбыт туһугар, биһиги дьоллоох олоххо олорорбут туһугар байылыат Аа, байылыат толору олоххо олорорбут туһугар наһаа үчүгэйдик кыһаллар. Мгм. Биһиэхэ ким да инник кыһаллыбат. Мөҕө-мөҕө инник гынын, маннык гынын оннооҕор оронтон хайдах туруохтаахпытыгар тиийэ үөрэтэр сөптөөх. Онон ким биһиэхэ оннук кыһалларый? Ким даҕаны оннук гыммата. Буолаары буолан буор босхой да. бэлэх быһыытынан. Онон биһи дьоммутугар ону тиэрдэ сатыыбыт. Бу маннык дойду баар, кытаатын диэн. Э, бу халкаһыттар историяларыттан биһи командабытыгар, уопсана буолухан аан дойду даҕаны таһымыгар э, олох тарбахха баттанар, биэс тарбахха баттанар э, история диэххэ. Э, Аа, онуттан академия мээнэ кэлбэтэхпин диэммин, кинилэргэ эмиэ аа итэҕэллэригэр, эрэбиллэригэр аа наһаа махтанабын. Аа, онуттан онкологияҕа результаттар бааллар, арааһынай результаттар бааллар. Үчүгэй олох буолна ремиссиялаах дьоннор да бааллар. Аа гынан баран били биирэ өйдүөххүтүн наада, манна киһиэхэ результат Э, ол туох барыта арааһынай буолар, индивидуальнай буолар. Эм, манна холобура аһаатым, истим даҕаны онкологияттан олох быыһанабын иин диэн. Эм, холобура итинник сыыһа өйдөбүл, оннук диир хайдах эрэ наһаа фантастика, аһара баҕайы. Гынан баран итинник биирдиилээн, итинник случайдар бааллар уонна мин өйдөөн көрдөхпүнэ, итинник случайдар туох дьоҥҥо буолаллар баһылаах. Аһаҕас, үтүө уонна били санааларынан ыраас иин дьоннор уонна били позитивнай, олоххо тардыһар, били хараҕа аһыстыбатах иин дьоннор итинник тэтийэллэр дуу дии санаам кэлэр. Уонна Онтон иһим биир холобура бу маннык ыарахан диагнозтаахтар биһиги аспытыттан олохторо уһуур, олох хаачыстыбата олох тупсар, ол чуолкай. химияны иһин үрдээх үчүгэйдик чэпчэкитик ылар буолаллар, аппетиттэрэ кэлэр, үчүгэйдик туалеттыыр, сылдьар буолаллар, утуйар буолаллар, сынньаналлар, баттах үүнэр, хайыыр да ити диэн наһаа үчүгэй буоллаҕа дии. Холобура ыксаабыт киһиэхэ кыра даҕаны результат киһи олоҕун чэпчэтэр буоллаҕа дии онон уонна оттон бу элита сүбэтин эмиэтин кэбиһиэххэ бу биһиги астарбытын бу маннык ыарахан диагнозтаахтар олох чаас аайы икки чаас да буола буола биир чаас да буола буола олох иһиэхтээхтэр диэн Аһа, дьоннор буоллаҕына, аам, онтон куттаналлар, били, аа, туохтаах элбэҕэй да диэхтэрэ, сыаната да бэрт диэхтэрэ, да аны оттон олох дуу, ол харчы дуу диэбит курдук дии. Аһа, ол өттүн эмиэ толкуйдуохха наада. Аа, уонна Бу манныкка оттон результат син биир кэлэ турар. Биһи билэбит, истэбит, аа аһаҕастык кэпсээбэт дьоннор эмиэ бааллар. Аһа аа холобура химиябын үчүгэйдик ыллым, операциям үчүгэйдик ааста, эмиэ тастааһын суох буолбут игин диэн итинник туохтар кэлэ тураллар. Аппетиттаах киһим аппетиттаах буолла, сэниэлээх буолла игин диэн итинник результаттар кэлэ тураллар. Онон кытаатын, биһигинниин бииргэ буоллун, академиялыын бииргэ буоллун, хас күн аайы биһиэхэ көрсүһүүлэр буолаллар, олох үрэҕэлдьээбэт киһиэхэ баһаалыста аан аһаҕас киэһэ уон биири уон ааһыта презентациялар буолаллар хас күн аайы. Ол эһиги онно хайдах киирэбитий диэн боппуруоска эппиэттиим. Бу Информацияны кимтэн ылбыккытый? Ол киһиэхэ менеджер буолар. Менеджерга киһиэхэ бэйэтин ссылкатын биэрэн, онон аа биир хаппыайканы төлөөбөккө эҕит электроннай почтаҕытынан аккаунт оҥостоҕут уонна киирэҥҥит дьэ истэҕит. Уонна спикердэр кэпсииллэр уонна нэдиэлэҕэ иккитэ, средаҕа уонна баскыанньаҕа Андрей Артурович бэйэтэ сибээскэ тахсар. Дьэ онно баар ырааһынай результаттар ыалдьыттар биир курдук эмиэ оттон боростуой дьоннор холбононнор бу академияҕа кэлэннэр хайдах курдук тупсубуттарын, тугу туһаммыттарын кэпсииллэр. Наһаа интэриэһинэй сериал, көннөрү телевизору көрөн бүтүн, таах оннук-маннык хобу-сиби тарҕатар социальнай били аккаунтартан туох хобу-сиби тарҕатар оннук маннык хара хонууну иһин онно бириэмэҕитин бараабаккаҕыт били болҕомтоҕутун академияҕа уурун диэммин ыҥыраҕын уонна хонун быһыытынан этиим бу сайын биһиэхэ түөрт улахан айан буолаары турар байкалга таилаҥҥа уонна уопсай улахан трениннэр самараҕа Самараҕа биһи собуоппут баар, аһа, ол онно собуокка сылдьар программалаах уонна үспүн трениннаах уонна Алматааҕы, Казахстаҥҥа туохтар выездтэр буолаары тураллар, трениннэр буолаары тураллар. Ол онно ким баҕалаах барыта барар. Онно эһиги менеджергытыгар эмиэ тахсыын, кимин тренкээбиттэр барсын, илэ көрүн, М, илэ көрсүн, Андрей Артурович энергиятын а, маннык илэ көрсөн ылынар диэн эмиэ туспа биир дьикти э, түгэн диэн да. Онон кэпсиирбит наһаа элбэх уопсайынан. Аһа, а, субуотаҕа презентация буолар хас субуотаҕа субуота аайы куоракка Дьокуускайга Лена гостиницаҕа. Быһырыыга бу 1 июня Икки чаастан Лена гостиницаҕа кэлээрин, дьоҥҥутун илдьэ кэлээрин, көрсүөхпүт, мин баар буолуом. Хассан айаннаары олоробун куоракка. Аа, онон аа, барыгытын аа, долгуйа күүтэбит. Бу маннык онлайн да кэпсэтиэххэ сөп, ол илэ көрсөн да кэпсэтиэххэ сөп. Уоннаттан саамай аа, туох информацияны менеджергытыттан ылаҕыт. Саамай наадалааҕа ол ата саамай ссылкаҕытын, туоххутун улахан болҕомтону ылыаҕа диэммин сэрэйбитим аҕыһан түөрт киһи киирэ сырытта запись баар буолуоҕа укуоттарбыттар хаттаан көрүөххүтүн син дьэ доҕоттоор бары доруобай буолуохха чөл чэгиэн туруктаах сылдьыахха уонна уйгулаах байыаннаах толору дьоллоох олохтонуохха диэн